An bleif dobaussen! Et leeft bei dir! Jo, d'Summerlach huet gemengt misst sech nekke weisen, mee domadder ass elo Schluss! Jo, an och mär si rem voll dobäi, an dëst ka souguer mat ganz vill Fraepower! Op Ketteseeën oder psychesch Kräft, an där Folg geet et ab!

Brong. Schwaarz. Schwaarz. Wéi meng Séil soll d'Spill nees ginn. Ech wëll et düster hunn. Keng Faarwen. Nëmmen Hoffnungslosegkeet. Ja, dat gëtt giess fënnef. Hehehehehehe. Hey, du schaffs awer vill ze laang schon un deem Spill. Komm mol endlech bis eraus. Géi e bësse frësch Loft huelen. Ech mengen, da geet dat mat den Iddien och besser.

Wow! All déi Faarwen! Ech hu nach ni esou vill Grénges a mengem Liewe gesinn. Ech wëll net méi düster sinn. D'Wiss gëtt elo fuerweg, wéi de Reebou. Wow! Kette seem awer awer ëmmer, oder? Ma secher dat! Sou Leit, et ass endlech souwäit, d'Giess 5 ass dobaussen a wëll eis mat engem décke Knall virun deem kalen Entzuch, dee sech Summerlach nennt, retten. Ech erzielen iech mol eppes iwwert d'Campagne, a falls der sollt Kollegen hunn, erzielt de Billy iech wat een dann alles sou an de Multiplayer-Modi maache kann. Giess 5 knäppt u säi Virgänger erun a léisst einfach mol sou richteg d'Sau raus. Dir sidd nees mam Jayde, Phoenix, Kate a Kompanie ënnerwee. Dobäi geet de Kampf géint de Swarm a seng nächst Ronn. Dës Kéier spillt virun allem d'Kate eng wichteg Roll, well dem Ufank vum Spill jo sou vu Kappwéi a Visioune geplot ass an iergendwéi schonn interesséiert wat et mat senger Vergaangenheet sou op sech huet. Dobäi gitt der och erëm vun de Giess-Veterane begleet.

Ja boah, stellt d'Formel net komplett op de Kapp, mee dir kritt e puer wierklech nice Ergänzungen, déi tatsächlech der ganzer Saach de vermësste Pepp ginn. Sou kënnt der äre Robobegleeder Jack mat lauter Upgrades pimpen, déi iech am Kampf kënnen hëllefen oder him selwer Virdeeler verschafen. An erschreckt lo net, falls der sou Saache wéi 16 Components liest, déi Dénger si wéi Funko Pops, dat heescht dir fannt se gefillt op Alleck. Obligatoresch gëtt et natierlech nei Waffe wéi den Overkill oder nei Géigner à la Flock oder de Warden. Déi wuertwiertlech Gréissenännerung par conter gëtt et mat de méi groussen Hub Areas, déi der mat engem Skiff erkundege kënnt. Dat Dénge huet sech souguer erstaunlecherweis gutt gesteiert a virun allem um Äis kritt der e gudde Feeling vu Vitess spendéiert. Mee d'Entwéckler si souguer nach e Schrëtt méi wäit gaangen an elo ginn et, ganz exklusiv, fir déi alleréischte Kéier iwwerhaapt Niewemissioun an engem Gears of War. Haa, gesäis Kojima, sou geet Innovatioun. Nee, mee elo mol am Eescht, se si ganz ok, daueren net ze laang an dir gitt och gutt belount dofir. Déi meeschten dovunner leien och direkt um Wee, dat heescht se lossen sech sou zimmlech en passant erleedegen. Fir de Rescht kann ech soen, d'Soundeffekter sinn nees e Genoss, den Third Person Deckung Shooter Gameplay ass wéi gewinnt smooth an d'Grafik brauch sech definitiv net ze verstoppen. Dobäi muss ech nach déi mega Beliichtung luewen, déi deelweis fir atmosphäresche Militär Horror wéi de Gears I gesuergt huet. Mäin eenzege Manko ass, dass an der vu mir gespillten Early Access Versioun vum Game Pass, jo, nach verschidde Bugs a Feeler dra sinn. Dat ass elo näischt, wat d'Spill gebrach huet, an ech si mer sécher, dass dat mat engem klenge Patch och séier gefléckt ka ginn. Op de Sak ass et mer awer trotzdeem gaangen. Sou, dat war et elo vu mir. Billy, elo däers du mol eppes erzielen. Hang on a second, Shitstick! Shitstick? Dell, theories? I don't know. Maybe a stick made out of shit? Éieren ech mech op de Multiplayer konzentréieren, muss ech hei nach op e puer Detailer agoen, déi den Danilo versäumt huet ze erwähnen. De Coalition huet speziell Nokampfattacken, wéi d'Kettesee vum Lancer oder d'Bajonett vum Retrolancer vum B-Knäppchen op de rietse Bumper geluecht, sou dass ee säin Daum fräi huet fir aner Aktiounen. Och d'Story ass net grad esou plump, wéi hien dat lo wierke gelooss huet, Niewent der Story iwwert dem Kate seng Hierkonft geet et ëm Konflikter innerhalb vum Delta Squad an endlech mol erëm de gudden alen Hammer of Dawn zum Lafen ze bréngen. Zousätzlech ass d'Welt mat wonnerbaren Detailer gefëllt, déi eleng mat visuellen Elementer souwéi dem Level Design hir eege Geschichten erzielen an d'Welt ausbaue kënnen.

Interessant ass, dass den drëtte Spiller an d'Haut vum Jack schlëpfen dierf, oder an d'Karosserie? De Blech? Egal. Ween also als Jack spillt, kann och selwer entscheeden, wéi d'Upgrades verdeelt ginn. Et ass een als Jack awer och net wierlos, mat sengem Zapper setzt een de Swarm ënner Strom a ka se och mat genuch Gedold killen, Oder op d'mannst och deenen aneren de Réck fräi halen, wa se grad all Hänn voll ze dinn hunn. Den Jack ass also perfekt fir all déi, déi et net esou mam Geballers hunn oder anerwäerts eng wichteg Support-Roll wëllen hunn. A keng Angscht, als Jack huet een trotzdeem nach méi wéi genuch ze dinn, soudass engem net langweileg wäert ginn. Wou den Jack awer nach wichteg ass, ass an der Horde, wou een als fënnefte Spiller tëschent dem Jack oder enger anerer Figur wiele kann, an hei funktionéieren dem Jack seng Upgrades awer genau esou wéi bei anere Figuren och. Flott ass virun allem seng Ultimate, mat där ee fir kuerz Zäit d'Kontroll iwwert e Géigner hëlt an déi aus den eegene Reien eraus kille kann. Apropos Ultimates, fir d'Horde an Escape Modi hunn d'Charakteren elo all passiv a aktiv Fäegkeeten. Vergläichbar mat Overwatch. Sou kann zum Beispill den Emil aus Halo e Bubble Shield ruffen, d'Cade sech onsichtbar maachen an den JD en Artillery Strike ruffen. Am Escape Modus stellen sech dann 3 Spiller dem Swarm an zerstéieren en Nascht vu bannen eraus mat Hëllef vu chemesche Bommen. Soubal dës gesprengt gi leeft d'Zäit an et geet drëm sou schnell wéi méiglech erauszekommen. Tëschent dem Spiller an dem Ausgang steet awer eng ganz Hord vun Dronen, Dibis an anere Géigner, duerch déi een sech als éischt mol metzele muss, wärend een der Gëftwollek am Réck entkomme muss. De Modus mécht grad am Koop richteg Spaass, mee géing sécherlech och vun e puer méi spillbare Charaktere profitéieren. Wat d'Maps betrëfft ass d'Auswahl bal onendlech, well et gëtt e Map-Builder, mat deem ee seng eege Maps maachen oder déi vun anere Spiller spille kann. Beim PvP gëtt et awer elo déi nei Arcade Playlist, bei där de Gnasher an den Hannergrond trëtt an déi ganz Waffesandbox zum Asaz kënnt, an doduerch de Balancing fir Neiufänger a Veterane gebueden ass. Fir d'Gears Puristen gëtt et awer och nach ëmmer eng Classic Playlist, an där et heescht Get Good or Get Out, Gnasherhagel a Combat Rolls sou wäit d'A gesäit. Dat heescht fir mech also sou vill, dass ech nëmmen um Stierwe sinn, also war fir mech d'Arcade genau dat Richtegt.

Och grafesch ass d'Spill e Meeschterwierk an hält sech net zeréck mat otemberaubende Biller. Komme mer lo zur Control. Oh nee, et ass da bestëmmt nees sou en oninspiréiert Sci-Fi Geballer wou. Control. De Präis fir dat seltsamst Spill dëst Joer geet wuel ganz kloer u Control. Ech muss och zouginn, dass mäin Hype ufanks leider net esou grouss war. Schlussendlech konnt ech dann awer net widderstoen, mir d'Spill zouzeleeën, well ech awer en zimmlech grousse Fan vu Remedy sinn. A virun allem Alan Wake a Quantum Break hunn ech richteg gutt fonnt. Fänke mer also mol bei der Story un. Als Jesse Faden betrëtt een dat sougenanntent Old House, wouran de Federal Bureau of Control, kuerz FBC, hire Stützpunkt huet. Den FBC ass eng Behörd wéi den FBI, just datt si fir Paranormal Fäll zoustänneg sinn. Déi éischt Persoun déi mir am Spill begéinen ass den Ati, den Hausmeister, deen engem scho ganz wirr virkënnt a vläit oder vläit och net eis Gedanke liese kann. Duerno maache mer eis dann direkt op de Wee zum Direkter sengem Büro. Deen huet sech awer selwer schonn erschoss an natierlech rafe mir dann och direkt seng Waff op a Gléckwonsch, mir goufe grad zum Direkter vum FBC befördert. Wisou schéisse op eemol rout liichtend Leit op eis? Hiss heeschen déi anscheinend. Hm, komesch. Ah, endlech fënnt een emol e puer Leit, déi eis vläit erkläre kënnen, wat hei leeft. Ehm, ok, déi kennen all scho mäin Numm. A wisou ass dat fir all Mënsch esou selbstverständlech, dass mir elo den neien Direkter sinn? Wisou féiert d'Jessie déi ganz Zäit Selbstgespréicher? Dat an nach vill méi fannt dir eraus déi nächst Kéier bei Akte C wéi Control. So, wéi ass dann den Control esou? T'ass dat dat neit Spill vu Remedy, nee? Fuck, hunn ech mäin Uewen ausgemaach? Jo, ech mengen. Iwwerhaapt, wat spackt hie mech hei voll vu Control? Hie weess ganz genau, datt ech et gespillt hunn. Ech kéint em awer elo am Fong och zielen, wat ech wëll. Hie weess et jo net, well hien huet d'Spill jo nach net gespillt. De Problem wär just, datt wann en spillt, dann, da géif hie erausfannen, datt ech just Blödsinn geschwat hunn. Ech kéint dem och d'Story vläit e bëssen erklären, awer dat gehéiert awer och e bëssen dozou, datt een dat soll selwer erausfannen. Déi ass jo zimlech konfus opgebaut, extra dowéinst. Muss een et nach nohuelen? D'Story vu Control fillt sech nach vill méi verwirrend un, wéi dat wat ech grad erkläert hunn. Fir dat Ganzt ze vereinfachen, kann ee soen, dass Control ganz staark vu Saache wéi der SCP Foundation an der Akte X inspiréiert gouf. Bei der FBC gi sougenannten AIs, Altered Items, déi och OOP, Objects of Power, kënne sinn, séchergestallt, déi duerch sougenannten AWE, Altered World Events, erschaf goufen oder ausgeléist hunn. Dat si Saache wéi zum Beispill Karussellpäerd, e Fernsee an e Frigo.

Nodeems heen a seng Schwëster den Diaprojekter benotzt hunn an doduerch e Portal zum Astral Plane opgemaach hunn. Klingt komesch, ass awer sou. Wat net grad esou verwirrend ass wéi d'Story, ass de Gameplay. Wee Quantum Break gespillt huet, ka sech scho ganz gutt virstellen, wat en hei erwaart. Et ass e Third-Person-Action-Spill mat engem Fokus op iwwernatierlech Fäegkeeten. Zwar ginn et och Schosswaffen, dës sinn awer praktesch nëmmen dofir do, wann är Energieleiste eidel ass. Zu ärem Repertoire gehéieren Telekinese, Hypnos, e Boost, e Schëld an esouguer Fléien, bezéiungsweis Schwiewen. De Schwieregkeetsgrad ass relativ héich, wann ee sech nëmmen op seng Waffe verléisst, wouduerch et unzeroden ass, seng Superkräft sou oft wéi méiglech och anzesetzen. Wéi a gefillt all Spill mëttlerweil, kann een natierlech och oplevelen a mat Skillpunkte seng Stats verbesseren. Alles an allem ass Control e richteg gutt Spill. D'Story ass zwar verwirrend, mee matrappend, de Gameplay an d'Action sinn on point. Wieren do net esou vill Bugs a Performance-Problemer? Well d'Old House e risegt Labyrinth ass, ass ee wierklech ëmmer op seng Map ugewisen. Dat wier jo och ok, wann déi esou funktionéiere géing, wéi se sollt. Praktesch all Kéiers wann een déi opmaache wëll, kritt een nëmmen en eidele Bildschëm presentéiert, wouduerch een dann entweder waarde muss bis se endlech iergendswanns emol opploppe wëll, oder et muss een halt op gutt Gléck probéiere selwer de Wee ze fannen. Anerwäerts brécht d'Framerate och reegelméisseg an, wat de Schwieregkeetsgrad nach méi héich dreift, wann een 20 Géigner op eemol mat nëmmen nach 10 fps fäerdeg maache soll. Grad op der Basis-Playstation 4 sollen dës Problemer extrem sinn. A souguer op der Xbox One X ass een dovunner geplot. Remedy huet zwar och schonn e Patch released, mee dee schéngt och éischter Hit or Miss ze sinn. Ofschléissend kann ech also zu Control soen, dass et richteg gäil Action mat ofwiesslungsräichem Gameplay bitt an dat Ganzt an eng mysteriös Story peekt. Leider wierkt d'Story heiansdo awer och e bëssen ze konfus, well souguer eisen Haaptcharakter scho vill méi weess, wéi de Spiller matgedeelt kritt. Zousätzlech ass ee ständeg vun iergendwelche Bugs oder Performance-Problemer geplot, also géif ech soen, ween wierklech e grousse Remedy-Fan ass an et onbedéngt spille wëll, dee ka virséchteg zougräifen. Fir all déi aner wier et besser vläicht nach e bëssen ze waarden, bis d'Problemer gréisstendeels gefixt goufen. Ech mengen et ass Zäit fir Feierowend ze man. Jo, ech mengen et gëtt och Zäit fir haut. Mee bon, iert mer et vergiessen, falls der Enn September keng ze di sollt hunn, Vläit souguer mat eis wëllt schnëssen, obwuel dat géing ech net recommandéieren. Oder eis vläit souguer nach wëllt froen, ob mir zwee a virun allem deen dote grad sou bescheuert sinn, wéi mir ëmmer hei man. Da gesi mir eis warscheinlech op der. LGX. Hunn ech richteg buchstabéiert? Jo, dës ass ok. Tjo, an deem Sënn, Ciao! Wat faarts de? Jo, an ob se mam Titel oder, ech weess net wat ech soe wollt. Ech mengen, et war zwar Quantum Break dobäi, mee ech menge mäin Quantum Break ass gebreakt, vun dohier, ech weess net. Jo, iwwerhaapt brauch ech net esouvill schwätzen, wéi midd Dir ass. D'Spill dann esou iwwerhaapt eppes hunn, ass eng Steelbox gëtt, déi ass déck schéin, do ass esou en Dräieck drop an dat gesäit einfach esou, weess du, stileg aus. Wow also ech sinn also keng Ahnung ech hunn se net gespillt an dofir froen ech u sech grad ob s de scho gespillt hues oder net mee oder respektiv wéi s de et fënns mee voilà keng Ahnung.